Nizan lamah darkar engzat nge i mut le? Darkar nga, darkar ruk nge ni a i mumang lo zawk. Kar tawp te a ni a, zan rei tak thleng movie kan en nge? Games kan khel nge? Nge ni a duh ber te message pahin lehkhabu kan chhiar zawk? Mut tih loh chu nuam tih zawng tiin zanrei hun kan khawh ral pawh a ni maithei. Thil tam tak kan ti hman alawm, kan mut bo mai mai ten tiraw. Kan hmuh dan tam zawkah mut hi hun khawh ralna pakhat Pachhiat hlen hlauhna a ni. Thufing tam tak mut chungchang sawina hi khawvela hnam hrang hrang te hian kan tawngin kan nei fur awm e. Heng tawngkau chhe pahnihte hi i han en lawk teh ang. Codnapping, a awmzia chu harsatna lo thleng thut sukiang thei tura inpuahchahna lam ngaihtuah lo. Burning the Midnight Oil, zan rei tak thlenga menga hnathawk emaw lehkha chhiar sawina a ni. Hlawhtling turin mut hun bi tih tlem a ngai tihna em ni? Tlangpuiin khawvel mihring puitling chin tawh mut dan hi chawhrualin darkar ruk leh minute riat ang vel a ni a. Japan ram chu chawhrualin darkar nga leh minute sawmnga pakua hmu ang an ni a. Saudi Arabia chu darkar ruk leh minute riat mu ang an ni. Sweden chu darkar ruk leh minute sawm mu ang an ni a. India ram chu darkar ruk leh minute sawmhnih mu ang an ni thung. Heng mut hun bi tlem lutuk hian min ei chhe zel thei tih hria em? Mithiam te chuan puitling chin tawh tan zan tin darkar sarih leh a chanve tal a mutling tur a ni an ti. Hemi chhung hian kan taksa ah thil inlum let chhawng nga a awm a. Chumi ina hun a duh rei zawng chu chhawng khatin minute sawmkua zel a mamawh a ni. Chhawng khat atanga chhawng lina inkarah nghet takin kan muhil a, chu chu sap tawngin Non-REM sleep an ti a, Non-Rapid Eye Movement Sleep tihna a ni. A awmzia chu hemi hun chhung hian kan mitte chu a che tawh lo va, kan taksa a tihrawlte erawh chuan an hnathawh tur ang an thawk reng thung. A chhawng ngana chu REM sleep an ti a, Rapid Eye Movement Sleep tihna a ni. A awmzia chu kan mutthilh laiin kan mitte a lo che hlek hlek tan tawh a. He hun hi mumang kan neih thin hun lai tak kha a ni. Mi thiamte chuan mumanga kan thil hmuhte avangin kan mitte chu a lo che thin angin an sawi. Mahse rin dan mai a ni. He chhawng ngana, Rapid Eye Movement Sleep, hun chhung hian ni lenga kan thil hmuh leh hriatte, kan thil zirte chu keimahnihah a lo inkhawl khawm bawk thin. Mi hming emaw thil pawimawh ho te te pawh han hriatchhuah zung zung te i harsat thin em? I mut that loh thin vang a ni. Hriselna kawnga America ram humhimtu pawl Center for Disease Control chuan puitling chin tawh tan zantin darkar sarih emaw a aia tam a mu ngei ngei tur a ni an ti. Kum bithliah hrang hrang tana mut hunbi tur an siam pawh. An website ah i duh chuan i en thei ang. Awle, tunah chuan kan mut hun bi zat tur kan hre ta phawt a, mahse zawhna dang leh chu, engtik hunah nge kan mut tak ang? Kan mut hun bi zat tur chu mutling tla thei turin zingkarah mu tan ta ila a thei angem? Nge chawhnu atang zawkin, nge ni a tlai atang zawkin, Mithiam te chuan mihring in a mutchhuah hun lai tak hunbi then hran pahnih an nei a, chu chu chawhnu dar khat atanga dar thum leh zanlai dar hnih atanga zing dar li inkar vel hi a ni. Zan mut hun atana tha ber chu tawngkau chhe pakhat kan hriat fo thin, Early to bed, early to rise, mut hma a, thawh hma tih kan lo sawi fo tawh angin zan dariat atanga dar li inkar hi a ni. Mi chu a vitamin D dawn tur zat chu pek in awm mawlh rawh se.

Mahse darkar sarih leh a chan ve mutling tho ta ila chuan kan him zan an ti. Engah chuan nge kan himna ber kan tih chuan thisen lam natna kaihhnawihah te, entir nan zun thlum kan tih ang chi te. Mahse kan hriat reng tur pakhat a awm. I mutlai a nih chuan i mut hun chhungin tihbuai i ni tur a ni lo tih hi a thleng ngai meuh lo a ni tiraw. Zing khua a lo var a, naupang school kal thawm, kawnga motor tlan, bawnghnute pu tih vel te. Kan dinhmun a zirin zingkar a inleng nei chi te, tlanga upa a thil sawi chi tawngring thei em em an nih phei chuan mutui lai min ti khaw lo zo vek zel, thinrim thlak thei tak a ni. A nih leh i taksa kham khawp i mut loh chuan enge thleng zel ta ang? Hriselna a tlahniam telh telh a, nun ram a nguai telh telh bawk thin. Hriselna lam in en hmasa leh teh ang. Taksa kham khawp mut lohna leh kan natna thenkhat inkhai diat ta chu lungnatna te, Thisen sang leh zun thlum te hi a ni. Hmeichhe lama hnute cancer leh mipa lama chi bawm bul a awm. Mipa chi tui hnang siam chhuak tu chi khat cancer te hi mut that loh na hian a thlen thei. Hei hi thupuar paw leng mai mai a ni lo. Hong Kong University a zir bing mi ten zir chian na an nei a, an hmuh chhuah chu taksa kham khawp mu lo te DNA chu tih chhiat in a awm tih chiang tak in an hmu. Chu pawh zan khat lek mu tha lo taksa atanga an zir chian na ah a ni. Hei hian cancer leh mut that loh inkaihhnawih dan chu a tichiang thaw khat viau mithiam te chuan an ti. Mental health kan tih rilru hriselna lam in en ve leh teh ang. Tun laia kan hriat lar em em tawh anxiety leh depression pawh hi mut that lohna nen hian a in kungkaih nghet viau. Ram pum huap tui taka zan mut that in tih siak chu awm ngat se South Korea leh Japan chu an hnufual ve viau ang mawle. Khawvela mahni intihlum tam berna ram an ni lehnghal. Japan rama thil thleng thin mak tak pakhat a hming pawh Karoshi an tih chu mut tlak chham avanga thihna a ni mauh mai. Kan mut that loh hian kan rihna a lo inbelh chhah thin. Tunlai tawngkam takin weight ka gain kan tih cham chi thin kha maw. Sang hnih sawm pakua kum khan Pennsylvania University-a zir bing mite chuan mahni duhthu a inpe mi sawmhnih an neih zingah, Zirchianna an nei a, mi sawmte chu a nih dan tur angin taksa kham khawp hmuhin an muttir a, a chanve dangte erawh chu dar karnga aia tlem an muttir thung a. Kar khat vel an tih tlauh tlauh hnuah thau, pai tam chi, chaw in ang zat an ei tir leh a, mu tha leh tha lo chu an puar dan a in ang thei ta lo a ni. Leptin leh ghrelin tih thumal hi i hre tawh ngai em? Mihringa pangti peng pahnih. Thau luat tukna leh mut that lohna inkaihnawih dan hrilhfiahtu a ni. Kan thil ei lo chuk tuah rem veltu kha an ni a, leptin hian i thluakah i puar tawh thu a hrilh thin. Ghrelin zawk hi chu ei belh mawlh mawlh tura lo tur thintu che kha a ni. Mu tha lo te ah hian leptin level a hniam a, ghrelin level a sang thung. Kan mut that loh chuan min ti that chhia a, kan zawi a, kan harh vang lo thin. Chhun lama office kal chi te kan nih phei chuan kan han bu leh lawp lawp thin a, hnathawh laia rilru zawng zawng pek a har thin. United State ah khuan hnathawhna hun leh ni tha an bawhpelh avanga an pawisa hloh zat chu kum khatah makta duai khat point pahnih ang vela chhut a ni a, a chhan pawh hnathawk tu tam zawk mut that loh vang tho a ni. Japan-ah chuan dollar tluk leh ding awn za sawm thum pariat a ni a, UK-ah chuan dollar tluk leh ding awn sawm nga a ni a, Germany-ah chuan dollar tluk leh ding awn sawm ruk lai a ni. He channa hian Gross Domestic Product, GDP, kan tih mai kum khat chhunga ramin sum leh pai a thawh chhuah hi a nghawng nasa hle. Khang pawisa chan zat zawng zawngte kha Zirbingmi Intelkhawm Research Organisation pakhat, Rand Corporation-in a tarlan dan a ni. India ram hian ngun taka a inngaihtuah a tul bawk ang. A chhan chu India ram khawpui tam zawkah zan rei khera hnathawh a muttlem hi professionalism chi khat, midangte aia chungnung tlata inngaihna a tam zawkin an nei mek a ni. Muttlem leh mutthat lohna hian tumah a tanpui lo va, a tanpui awmchhun chu market zawrhsum mamawhna hmun hi a ni. Mizoram chhung ngeiah pawh thian zahova games khel tlaivar thin te pawn zing darli vela aa ta kan thar zawngin kan tlan fua fua thin kha maw. Kan chin dawk lak leh kan mut that loh a leiah company thenkhatin ka nip te a pawisa hmangin an in check lian mek a. Kum sangkhat zariat sawmriat vel thleng kha chuan khawvel mihringte hi zan khatah chawh rualin darkar sawm zel mu anga chhut an ni. Chumi hnu rei lo têah Thomas Edison-a'n light bulb a hmu chhuak ta a nih kha. Hun a kal zel a, kum za sawmli pakhat a ral meuh chuan phone kan nei a, chutiang zelin laptop leh tablet te pawh. A tam zawk chuan mut dawnah leh mut pah ten kan han khawih thla zeih zeih ta thin a. Duh ber te nena in text phei chuan blanket hnuaiah kan han khi leh ver ver thin a, a nuam ve a ni tiraw? Mahse hetiang kan phone ang ho ina eng a pek chhuah blue light kan tih chuan kan taksa a pangtipeng pakhat cortisol kan tih mai. Kan mut leh thawh hun thununtu chu a ti thang ta thin a, chu chuan mut a ti har ta thin a ni. Company thenkhatin remchangah lain mut theihna tur thil beiseiawm takin an rawn siam chhuak a, lo sawn anga inhnawih theih mai tur chi te, mut tichhuak theih tura, Ri chi hrang hrang play theihna mai tur, pawisa a lei ngai, phone a dah theih application te, khawpuia mihring tam zawk te chuan an mamawh ni lem lova an insen ralna a ni mek a. Sumdawnna huangah The Sleep Tech Device Market kan mut hunbi lo chhinchhiah thei tukhawl siam chhuaktu ten, An kuang an zauh zel a, tun dinhmuna an sumdawnna hlut zawng chu dollar tluk leh dingawn sawm leh point pakua a ni. Chung zinga za a sawmli pariat point panga per cent chu insomnia nei ho tana an thil siam chhuah hralhna atanga tling khawm a ni. Insomnia chu zan mut huna mutthilh that theih tlat lohna kha a ni a. Reilo te te muhil a harh leh a, muthilh tum pawh a mutthilh harsa tlat tawh dinhmun ang chi kha a ni. Hmeichhe lamah an period lai vel te hian an nei duh hle. Insomnia hian thla khat te pawh a awh thei thin. Tichuan, sleep tech device market hlutna chu sanghnih leh sawmhnih paruk ah meuh chuan tuna a hlutna atangin sawm paruk point paruk percent a a than chhoh zel beisei a ni. Heng company te thanlenna hnar ber chu, Kan chin dawk lak mut that lohna hi a ni. Chaw rualin khawvel mihringah mipa aiin hmeichhia in mut hun bi chhinchhiah thei tu khawl, sleep tracker, kan tih chu ngun takin an hmang tam zawk a. Zing thawhhlim a kan fitness band en pah a, zawhna kan in zawh thin te chu ka mu tha em? Ka taksa mamawh khawp ka mu tling em? tih te a ni fo mai. Tunge kan dem tak ang? Siamtuin mut hun a siamah i mu thin em? Kan eizawnna atana kan hmachhawp, kan career te, kan duhthusam, kan dreams te tihlawhtling turin hahchawlh huna kan hahchawlh a ngai thin asin. I mut loh te chuan engtin nge i dream tak ang?